Biri diýýär, meň ärime malbere çekýär diýip diýýär. Biri kemil çekýär. Aý, ýene biri kent. Owo, kent çekýänemi. Aý, meň ärime esdir çekýär diýip diýýär. Gapdalyndaky gelin. Aý, meň meýdim äre esdirli çekýär. Aý, iki sany oglan Öýleriniň gapdalcygynda otyrlar, aýallary ýokdur-da öýde. Iki sany gelin gelýär, ol indi şulary men häzir araýyn, nemereli diýdi. Gelinler geldi, ol gelnejeler diýdi, şeýdip şu wagt aýalym jan berdi. Soň bir eňegini zadyn dakyp, eljagasyny daňyp bir ýatyrmany bilýänsiň-dä, şeýdip kömek edäýiň diýdi, onda bor diýdiler. Öýe girdiler, ol bir-iki seň kürsäp girtdi häzir. Aýakjyma çenli güýmenipdirler-de. Ýaňky gelinler gaýdyp barýar diýýär. Waý-eý, ýarym günümizi aldylar, garaňkam-a düşüp gidipdir. Ärimiz näme diýerkä diýipdir. Beýleki diýýär. Ärimizem näme diýse, şony diýsin, men-ä şu bendäň beýleki belli günlerinde-de görlüp Awtobusda bir oglan şu zamanyň çagalardy. Ýaşy gyz bilen oglan diýýär. Uçup barýarlar, ol gyz diýýär. Waý, çenlä magraýa diýip. Öý, men medinstitutda okap ýörün. Dogtor-a men, o kelläňi bejereris, diýip, şeýdip, maňlaýyma üç gezek ogşatdy. Nätdi, diýipdi, aýryldy, diýipdi. Goý, ýaňagym agyrýar, diýipdi, munam üç gezek ogşady, nätdi, aýryldy. Elim agyrýar, diýip, elindenem üç gezek ogşady men, dogtor-a, diýip.

Azerbaýjana segsen iki ýaşly Wýetnamyň rewolýusioneri, halk şahyry geldi diýýärler. Munam aňyrdan SSR-den aýdypdyrlar-da. Moskwada. Gaty gowy edip garşylamalydyr. Hemme şahyrlaryň, ýazyjylaryň beýleki üýşür kabinetini, işdimi, üýşür-de ýygnak geçirine, şuňa aladym geldi diýipdirler Aliýewe. Onuň Alyýew gapdalynda, bir gapdalynda Samynyň başlygy, bir gapdalynda diýýän wýetnamly ýerden ýa ölenim bilenem, dilem bilenem. Tanry zat. Eziz gardaşlar, bu gün bizde bagtly gün bolmuşdy. Bize bugün myhman geldi. Arzyly myhman, Wýetnamyň rewolýusioneri, Wýetnamyň halk şahyry, aý Wýetnamyň halk ýazyjysy diýdi ol indi. Ady ýatymdan çynlapdy ýa onuň hem bir ady-zady üýtgeşikdi. Sen meniň başlygymdan soraýaýdy, bu agzyna syçan muşygyň ady nädi? Bäherdeniň häkimi Nohuryň arçynyň çagyryp üstüne gygyrypdyr. Ýetjekki sanadyň özi nasyl eken bir ýylyň dowamynda. Adamlaň näme üçin özi nasýar? Artyn bolup sen näme çäre göreňokmy diýip gygyryp ugratýardy. Ýekeje adam özi nasaýsa külüň uçy karyny. Aý nohura baryp diýýär. Hemme gapa baryp ýüpüňiz bolmasyn öýde diýip. Şimem aýryldy. Özüňiz atsaňyzam äneňiz çykyar. Ondan bärden mahallanam sygyr almaga barypdyrlar. Indi daňmaga ýüpi ýetenok diýerler. Magazyna baryp, men bize ýüp berekle diýip. Magazyny da gadagan edip durdy. Ine bize ýüp gerekli diýse, e, ýüp-ä ýok agam diýdi, satdyrmany gadagan etdiler diýdi. Ýöne uksusa bar diýdi. Neme? Arali çortdur da deň ýarysy bir artist bar da baky.

Burnumyň bir deşiginem, böwregimiňem bir ýerini, elimiň, aýagymyňam bir ýerini, deň ýarsyny garagüýz çaldy diýipdi. Oglan, Baý, penjim, onda onuňam ýaryny alarmyş? Aý, ýok, Jumajan, onara sowup ýetişdim diýdi.

Maktebici bar, boýny ýokdan bir salam berse şo durşuna urlaýardy. Maktebiçde barýaka maşyny togalanypdyr-da. Gidipdir togalanyp. Külliýa maşyn özüne zat bolmandyr daşyndan papiros çekip otyrdy. Ondan maşyny tanap gelýä oglanlar. Külliýa maşyn. Amannazar, Aý seni Hudaý döwüp durdy. A? Seni Hudaý döwüp durdy. Aý şeýledir-le ýasan, gönjede barýan. Şu maşynda çykdaýjak-mejek, pul bermejek bolup, Moskowicin maşany, semi zadam-da. Maske ýüzüni aşanyň gumuna erýär diýerler. Özi girip diýer. Bejeren adama zat bermän özüm bejererin diýip diýer, açar bilen diýer, aýna dolun diýer, ýag döküldi diýer de ýüzüne. Elini özüni süredýär diýer görgüli. Bir geçip barýar ol Aman gözel senmi diýip. Balagyndan tanaýdym. Bu trýapkajyk alsana döküldi diýip. Vay, gözledi gözledi mi trýapka, nirden alaýyn, bu taýda trýapka ýok. Ondan bir de biriniň aşagyna ýöremizde trýapkamyzy alyp

Soň gypjagaz ikinji köçä taşla, Hudaýberdiler diýseň gaýdarlar diýipdir. Aýaňky mindi oglan. Onsoň sak diýseň bor diýip epesil pul aldy diýýär-de. Gelýärler gününi. Ejem towuk bolan bolsa, kakam horaz bolan bolsa men jüýjejik bordum diýip. Ejem goýun bolan bolsa, kakamam goç bolan bolsa. Onda men guzudyk Ejem sygyr bolan bolsa, kakam öküz bolan bolsa, menem göreçik bordum diýip. Dälim däl ýa-da howdy ýedi. Inim, bi ejeň-ä ýurt ýykan künti bolsa, kakaňam narkoman bolsa kim bor diýdi. Onda taksis bor diýdi.

Daşaram gaty sowuk diýýärdi. Ot bolmasa peç iç diýýär. Gapylar kakýa bolny açanoklar diýýärdi. Ahyr burun burt, üçe gyşyny burt dilçi. Çatjak iş diýdi. Gapyny kakdy bolny açdy diýýärdi. Aý ho men doňýan bu maşynym döwüldi. Özüme mara aşmaly. Näme deýin bir daňdana çen gaýrat ediň puluň buluň ýok. Maňa bir ýer beriň diýdi diýýärdi. Ýatar ýa. Wah, ýerimiz ýok, özümizem üst-üstüne ýatyrys, diýip, gapyny ýapdy, diýýär. Täzeden açyp, Aý-how, ýaşuly, bu golaýda üsti boş ujamyz ýokmy? Lebapyň bir kolhozynda brigadirler otyrdy ýerde. Başlyga garaşýandyrlar. Munuň biri gürrüň berýär diýip. Düýn öýde telewizor gorup otyrys çagalar bilen welin, meň spalnymdan aýalym bilen ýatýan ýerimden ses gelýär diýýär. Aý, oý, waý diýipdir. Gelin maý paltany alyp baryp girdim. Naýalyň üstünde biri ýatyrdy. Ýorganyny alyp, şep diýip, ony kolhoz başlygy eken çagalar bilen gülüp belletdik diýdi.

Olam ýatdy welin, ahyry heňem ýatanok diýdi. Her gezek diýýä welin ne bolanok diýýä. Bahar gel otagyna girip diýýä. Haladinlik açdy ol şampan bar eken diýýä. Alypdy. Towlady ol pat boldy diýýä. Aňry howly turtdy diýýä ulusy. Ejejan, et berlärdiň däl-ä, beräýmeli ekeniň, bana kakam özi nasty diýdi. Diňläp ýatandyr-da. Indi gaýtjaklam pulludyr-how.